Ne ku ew ê ez di kîja xanî de rûdinêm an jî ereban min, modela ereban min modelekî çawa ye. Ez bawer dikim kes ew ê êdî war nefikire. Em ê çi bifikirin? Em zarokê xwe me zarokekî bi çi awayî mezin kiriye? Zarokê xwe em bi çi awayî mezin dikin? Ew ê daxwaza me tenê ev be. Em ê zarokên xwe çawa baş xweyî bikin, çawa baş mezin bikin. Ev ê daxwazê ez bawer dikim li ser pirrî kes da ew ê çê bibe. Niha em di nava wî sed salê da ne. Ê ku wek min difikirin hene gelo? Bi rastî jî wisa ye. Xweyîkirina zarokan Pir pir bi zehmet e temaşevanê ja. Zarokê min xwarin naxwe. Zarokê min di wextê xwe de ranakeve, ranazê. An jî tablet û telefon ji destê zarokê min nakeve. Evana pirsê an jî pirsgirêkê gelkî dayik û bavan e. Û her weha wekî din jî zarokê min ödevê xwe di wextê xwe de çênake an jî xwe bi serî çênake. Hemû kes em li ser van tiştan disekinin, zarokên me bi xebera me nakin, goyê xwe nadin me, teknolojî çiqas pêş de diçe, zarok jî derûniya wan awqas tevlî hev dibe bi rastî. Lê em ê van zaroka çawa rast bikin? Çawa em ê rewşa wan sererast bikin? Em ê çawa wan mezin bikin? Çawa wan xweyî bikin? Îro van pirsa hemû ya em ê pirs bikin. û mamosteyê me Abdurahman Yel ew ê pirsê me bibersivîne. Şêwirmendê der û nas îro dîs mêvanê me ye. Mijara me gelkî giring e. Dê û bav birawerin ser ekrana TRT Kurdî. Îro bernameyekî têr û tije dîs em ê bara parve bikin bînin ser ekran. Belê. Mijar giring e. Ê ku derbarê vê mijarê de dixwazin ku ji me pirsê wan hebe ji me pirs bikin. Telefonê me çi ne? Ez dixwazim telefonê xwe bi ber parve bikim. Ji bo nava welat sifir çar sed û dozdeh du sed û bîst û heşt pêncî û neh not û du do. Ji bo dervayê welat sifir sifir not çar sed û dozdeh du sed û bîst û heşt pêncî û neh not û du do. Niha li ser ekran navnîşanê me hene Facebook, Instagram û Twitter navnîşanê me ne hûn dikarin peyamê xwe ji me re bişînin. Xwe bigijînin me pirsê xwe ji me pirs bikin. Belê pirsgirêka pirî kesaye, zarok, bi rastî di malê de derûniya wan tevlî hev bûye. Di vê demê de zêdetir em ê zarokê xwe bi çi awayî mezin bikin, bi çi awayî em ê wan xweyî bikin îro li ser vê mijarê me. Belê temaşevanên hêja, ez zanim ku pirsê we gelkî zêde ne. Hûn dikarin çi bikin?

Tablet, telefon ji destê wî nakeve. Yanî pirê kes viya dibêjin, vê hevokê dibêjin tînin ser ziman. Beriya wî ku em ji mamosteyê xwe pirs bikin, pêşêm xêratinê lê bikin. Mamoste hûn bi xêr hatin ser çawa re hatin? Hûn çawa ne? Baş in mamoste? Savî spas dikim me baş in, hûn çawa ne? Em jî baş in gelek spas. Em bawer nakin ku hûn ê werin. Hefte çawa derbas dibe ez jî miraq dikim bi rastî. Bi miraq ez li bendê me me ez dibim gelo vê hefteyê em ê behsa çi bikin mijar yek ji yekê giringtir e. û pir bala pirî kesa dikişîne. Bi rastî ji wan yek jî zarok in. Zarokên me, pêşerojên me lazim e ku em wan baş xweyî bikin û mezin bikin. Em çiqas têrê wan dikin, ev jî muhîm e. Dayê û bav çiqas têrê zarok dikin, çiqas ji heqê zaroka xweyîkirina, mezinkirina wan çiqas ji heqê wan dertêne, ev jî pirsekî ye. Bi rastî beriya wî Dê û bav ê ku niha li ser ekran in, niha dibêjin viya pirs bike, Tablet û telefon çima ji destê zarokan nakeve? Kesbêj me wê pirê deyanek li serê ekranê de bê, ev ya dibê çi? Heh, ew qas giring e. Zarok tablet û. Bilgisayara ew naxwaze, ew nas nedikire wadê nû hate dinyê. Belê, nizam bû. Di zikêdiya xwe de jî ne elmî bû. Belê. Piştî ke çêbû vê dawîyê elmî. Yanî di heyata wî de ew tune bû, jiyana wî de tablêt tune bû. Tablêt çawa pêk bû, çawa pê hesiya, piştî ke dê dest bi xwarina bi kevçî kir. A ji teyfikê û bi kevçî. Ji wê çaxê de sebî datînin qarşiya televîzyonê. Madê ku datînin televîzyonê, ber televîzyonê îcar tedî wê temaşe kir û di wê demê de ku raşte bi kevçî jî vadê ku devî wî vekire xiste devî wî û vadê ku zarok wî kevçiyê xist devê xwe ku nizanbe çi xwariyê, ew ê rojê

Ee, kar tenê bi wan tê. Yanî bi kêra deh bi tiştî têne. Yek jê mijandin e, yek jê jî hindik e yan em bêjin ew ya nîvco ye. Kêra nîvco ye, bi pêsîra diya xwe digire. Tam jî nikare bigire. Hema xwe pê ve dike. Ji mijandinê û girtinê pêvtir ti bi kêra ti tiştî nayê. Ne weka çêçikê werdeka ê ê xaza mirîşka ki çawa çê bibihare nukulê xwe li erdê xe ya jî tê keve nava avê û sobabarî bike tişkî warê tê de tune ye. Ji van her du tişta pêvtir tişt pê nayêne. Îja ji bo wî hawî tiştê ki vê dawiyê de elimên giş ji terefî dê de ji terefî bav de em bêjin pirî û ji terefî dê de tê elmandin. Carê ke zarokeke aneka havê diyê xwe nekin, tiştekî diyê wan ji wan re dibêje bi cî neynin, pirî wî li xwarinê wan binerin di xwarinê wan de pirsgirêk hene. Badê ke bi tena xwe gerikê bi elme xwarinê hêna ke jî bûne şeş salî, bûne deh salî, ê deh salî, heft salî serê xwe wiha dikî weka wê tu dikî ji nêzî te jî hate. Belê, nêzî min jî hate mamoste. Ev pirsgirêkekî mezin e bi rastî di jiyana me de jî. Me dev jê berdaye êdî. Me dev jê wî tiştê berdaye. Ew xeletiyekî herî mezin bû. Em hinekî dereng ma ji wê rewşê re. Çend salî ye? Niha heft heft û nîv em bêjin. Heft heft û nîv. Mesela em bêjin heta çendekî berê jî ê heft salî jî belkî ê deh salî jî em dibînin hênakê diyê wan nanê wan didin wan, xwarina wan didin wan û li qarşî televîzyonê didin wan. Badê li qarşî televîzyonê ti ridî wî ji xwe zarok nizane çi dixwe. Wî tiştê ki nizane dixwe naxwe li tê têrbûna wî ziyadetêr îja vê neqlê di ewkê de perwerdehiyê de xelat û ceza hene yan udul û ceza udul û ceza wade kî jare Tu wî ji ber xwarinê tu ji bo ku wî têr bikî tu wî datîne qarşiya televîzyonê eger tu dibêjî tu nanê xwe bixwî ez ê ji te re televîzyonê vekim ya jî ez ê tabletê bi te din ya jî ez ê telefonê bi te din badê ku tu ji re warê dibêjî ji xwe girkî neyê gotin çimkî ji aliyê xwarinê de îcab nake tu xelat dabidîyê ji xwe ku birçî bibekî birçî bê wê bixwe di Ew ke dîrokê de wehdê merivaneka binêre dê Afrîqayê de jî keç birçîna nemiriye. Heh mamoste ev pir pir giring e. Kes jî birçîna nemiriye. Lê dayik hinekî viya nafikirin. Ez ser xwe jî bêjim. Zarok dema ku xwarin naxo dayik zêdetir pê re eleqedar dibe, pê re mijûl dibe. Rojekî

Carek ez çûm metbaxê min zêkir ji sarincê nan derxistiye bi dizî dixo belê. Min got tu naxwî nexwe tu zanî yanî ev îhtîyaciya te ye ku tu naxwî nexwe pir pir demekî berê ez çûm hatim bi zêkir nan dixo piştî wî li xûreka digere abûr cibûr digere ku xwe pê têr bike abûr cibûr nedît xûreka nedît çû hate sarinc de tişekî dît wî xwar Dês di serê min de, di hişê min de dês pirsekî hebû, gelo ev zarok têr bû, nebû? Sê heb tişt e, li wan hîç nefikirin. Yek jî tuwalet e, yek jê xwarin e. Yek jî jê razane. Ev van hêrsê ya meriv bixwaze neke jî meriv mecbûr e bike. Başka çara meriva tune ye. Belê îhtiyacîya me ye belê. E, ji ber ku meriv hewceyê vî van hêrsê tişta ye. Yanî yekî deyne sebî deyne ber xwe û jê re bêje gir tu îro nan nexwî. Heta du roja nan nexwî, sê roja nan nexwî. Ez te girê bidim, ew ê dîsa hare bixwe. Belê. Pirê diziyê ji wî hawî çêbûne. Pirê ê ke diçin ne heqê wan e dest da vê jinê bûye ew çê bûye çima mehrûm in. Ne yanî ti yekê bêjî îlê me nan nadim te ew ê hare bi dizî bike. Nikaribe ê xwe bidize ew ê hare ê cîranê xwe bidize. Ê cîranê xwe nikaribe hare bidize ew ê hare cîkê din ew bike. Ema bi çi awî dibe bira bi êrskê xwe têr bike. Ji bo razanê jî were ye. Heta karî qehwe bidê Piştî saet yekê di doya wê xewete bê. Rokî ti ranê zayî a di doya te bikevî vê neqlê. A hewcêbûna a tuwaletê jî were ye. Ti rokî neçî a din rojê ti mecbûr î herî. Ev van her sê tişt e ji bo wî hewî. Em ji wan re dibêjin hewcê ê fîzyolojîk in. Ê ke meriv mecbûr e bike. Ji bo van tişta e. Ji bo van tişta di heyatê de gerekî meriv Xelat an nêda wan. Xelat ödül nêda wan yanî. Tu ji bo çi wî didî? Ma ji xwe ew badê îhtiyacî pê çê bû ew ê here bike. Îja divê de de pirsgirêk çê. Divê de de pirsgirêk wê dema ke ewê bênan Bêxew bisekine dê dilê wî qabil nade. Dibe birçîye ki birçî bimîne xwedê nekê heta mirine wa wî heye ne wan. Warê nabe îcarê ti wade evê ya ji çi tê? Binere te xala ê Sebîye çend salî kir? Wi dema ku min wî ji xwarinê. E. Ha. Di aneka xala ê heft salî dikî ne wan. Tamam ana xala me heft salî bû. Ana xala heft salî dikî. Heftalî bi te pir girkî meriv yeqîniya merva bi wan bi yoxsa ê hêna ku çil rojî? Çil rojî. Heftalî mamoste? Heftalî ne war. Heftalî kare xwe îfade bike, kare xeber bide, kare ew bike. Baweriya min zêde pirsî ye. Were binêre ê roja wî hêna ku nû çêbûye, hêna ku di meha pêşî de çilî wî hêna ku ne qediyaye Baweriya dê û bav dehî bêtir bûyî tê. Ez çawa ez vêya bêjim, wehdek nû sebî çê dibe. Wehdek nû çê dibe. Diya wî radije sebî û datîne ber pêsîre xwe. Heta berî wê, wehdê bebek digirî, pitik digirî, Tê çi manî, tê çi fehm kir wadê nûçeyî bû? Birçî bûye. Ya birçî bû ya jî binê xwe pîs kiriye. Ne wan, di hev tişt e. Wadê ke giriye ti baz didî di çî balê. Ti radijî pêşîl binî wî di nêrî, di nêrî paqij e. Wîya tişkê tê tine. Eger ki warê be, di wî demê de o zeman ev bûye, birçî bûye, tradjî wî dî ber pêsîrê. Wehdê pêsîrê digre devê xwe lê dimije şîrê xwe dixwe. Piştîk şîr xware têr bû, serê xwe dikişîne, serê zimanê xwe ji bi serê pêsîrê dike, dibe ez têr bûm. Tu çi dikî di wê demê de? Tradjî datînî dergûşa. Lê te jê re digote vê pêsîrê de gerekî vî şîrî bixede? He? Gerekî bixede? Têna ke têr nêbûy te digo? Te nedigo. Wê teyfka xwe de xwarina xwe ew belût dike. Ew dibêje, Hexusa têrî min e, Ez têr bûm, min deyne şûna min, tu jî dibêjî erê yexîniyan bi te hat, tu têr bûy, aştera kurê min, aştera xîza min dergûşa te. Ne we? Ema ê heft salî tu çi dikê? Gerekî bi wî hawî, gerekî bi wî hawî hatibû nasibî. Gerekî ji xwe zane vî tiştî. Ev vî tiştî ji zikmakî de aniye. Wade ke têr bibim, ez ê mijandinê bibirim. Ema îjarê mêzin bû, tu dibêjî na, tu ji vî tiştî fehm nakê. Rûnê wê têvkê gêrkî biqede. Ez şaşma. Warê nêbû. Ez şaşma. Warê warê nêbû. Vêya îşte dê û bav xira dike. He xwarina wî jî ji xwe wê bixwe. Ne hewceyek tu televîzyonê nîşanî bidî, telefonê bidî wî. Wadê tu warê dikê, tu wê qoda wî xira dikê. Îja di dû rê zêdê bû. Îja piştî wê çi tê? Piştî wê vêya meriv dibêje xêkê meriv yanî Pir mezin dê û bav tenê dibêjin yaw em xelata jî didin wan, cî tê em cezaya jî didin wan û em ji wan hez jî dikin ama hawê me nakin. Bi xeberan dê û bav nakin zarok. Na naxwe. Belê. Telefon û tablet ji destî wî nakeve û odevê xwe çênake, şixulê xwe nake.

Di binê wê de jîya ku xwarina xwe xwar wade ke kî birçî be ew nanê xwe bixwe. Ew biçûk be jî ew mezin be jî pitik hêna kê di salî şê di rojî bû giriya ku we birçî me. Ma merivê wan heke? Ê heft salî pir diyar hete ka karin bêjin. Ji bo wî hayû gelkî yexîniya meriva bi wan bê. Wê xwarinê piştî ki me dest pê kira roja ke wê kevçî destî wî kevçî bigire bi wî kevçî gelkî dest bi xwarinê bike. Girkî meriv tişkî jî nedê. Yan tişkî weka te got e tiştê weka cîpsa hene, weka çikolatayê hene. Ewan tişt mişt e meriv girkî li ber destê wan neyêle. Nê sarinca ne jî di mexzonîka de cikî de jî refa mefa de neyêlin. Ewana car carna tê xwarin. Bi dê tişkî me gote xelat û ceza ew ya pir girîng e. Xelat û cezaya em dinêrin tiştê ê ke di perwerdeyiyê de lazim e ji we re îro qala wî bikin. Pir dê û bav ew ya nikarin bi cî bikin. Xelat weadek bidin, xelat odul em bêjin dîsa bira tam were fehm kirin. Xelat weadek meriv bide gerikê çar heb.

Yanî tê bêjî tê nanê xwe bixwe. Nanê xwe bixwe zê telefonê bite dim. Wêya nebû ew. Wêya nebû xelat. Nanê xwe xware piştîk nanê xwe xware te gote aştera kurê min hayde êş te min dayînê parxê. Wêya bû xelat. Ya ji werê ez û te em bi hev re hin kîbilîzin em derênê derve ya jî aştera vî tiştê kêfa te jere dihate ji xwarina wî aşteyê bî vîya bixwe.

Ê mezin zane ama ê perwerdehiyê de gerkî meriv xelata nizanbe. Wehdek zanibî vê neqlê wê ê wî dawranişî bi xwe re nayne. Ê a di do ya wehdek di wê xelatê nedî gerkî xir derney. Yanî şer nebe. A sisê ya wexdek te wê xelatê da, gerikî carek di jî eynî tiştî bi xwe re bîne. Yanî tu ji bo çi tê dayê ji ber ku odeva xwe çêkiriye. Cara di do ya jî gerikî hara odeva xwe çêke û haya wî ji xelatê jî tune be, ne li bendê be. Çar tişt. Az li sê. Direk ama mam. A. Adin îjarê em bêjin ka em birê em binêrin dê dê dibê çê dibê rajê vî nana bixwe ez ê çikolata bitêdim. Ji xwe çikolata ne baş e. Wê xelatak te wê belûk kiriye jî ew ya jî ji xwe bavê jê digiyan. Çikolata, tablêt, telefon tiştê ne baş heta bi cixarê Çi be ew jî ew in. Hûn gerkî wana nebêjin. Ew wana nekin xelat çimkî wahidê dibin xelat jî dibin ceza jî. Ya jî tu nişixulî îro tu televîzyonê temaşe nakî. Ew jî nabe. Bi ceza jî bi xelatiyê jî evan herdu tişta gerkî ew nebin. Tiştê ne baş, tiştê ku naxwazin bike Girkî nebin her tu tiştê. Îja dibêje, erê neyne ser zimane wan a. Tiştê din bîne, lîstik bîne, lîstok bîne, hezar heb tişt hene. Cila bîne, pir tişt heye, porşe kirin bîne, hezar heb tişt hene. Ama tablêt û telefon girkî bibin wead nekin. Îja rê dibêje taşteya xwe bixwe, nanê xwe bixwe, piştî te nanê xwe xware em ê çi bikin, ez ê Pere bi te dim. Ez ê te bibim derve, ez ê te bibim parqê. Em min wan her çar madeyê xwe binêrin. Nanê xwe xwariye aneka? Binêre. Me gotin nanê xwe bixwe, ez ê te daxim parqê. Hê nexwariye. Hê na kê nexwariye. Madê pêşî çû? Çû. Ê di doya Ê doya ke em nedin ewê şer derê derney? Derkeve. Ê derkeve. Te gotiye jixwe? Te gotiye te ewiya pekek wade distîne ewê nanê xwe xware û te wî daxiste xwarê parxê ewê rabe xwe bilind ke hawa ê yaşas û mistende vî tişta ewê bêje na jixwe heqê wî ye To bi xwe re, birê xwe, xwa xwe, wan jî dadxe dibê miheqik kiribû, werin win jî bi xêra min, hin kî ji xwe re bigerin. Zordariyê li ser xwişk û birayê xwe çike dike îja? Ew ku dike, xwedehî mestir dike, xwejidiya xwe mestir dike. Xwe mezin dibîne. Erê, çima heq kiriye, stendiye, bi qeweta xwe stendiye. A çara, ew ê vê neqlê, ê, kê. Ji bo cara roja piştî wê ki nanê xwe bixwe, ew ê bi tena xwe baz de her nan bixwe. Sebî. Ew ê dîs li benda xelatê be. Demekê Sebiyê ê ki ji bo xwarina xwe bi tenê hare cara pişt wê rûnê bixwe te terbiyê nedaye, Te ji bo ku bibe tîcar te daye. Radibe vê neqlê çi dike? Bazarê dike. Ez dîsa nanê xwe bixwim. Te tabletê bidî min. Tê vê neqlê min daxî. Ya jî daxistin vê neqlê têrî min nekir. Hem ez ê dayimê hem jî tabletê dixwazim. Zêdetir dixwazim. Nekir, dê nekir, gote na vê neqlê ez nadim te. Ew çi be? Şer der tê, girî der tê. He, warê nebû. Cara pêşî, gerekî merê bi Xwarinê re televîzyon û tablêt û telefon ê kêna ke dest pê nekiribin, ê kêna ke sebiyê wan di binê sal û nîvê di sala de bin û dest bi xwarina kevçiya kirin, bira bi qet'iyen qarşî telefon û tablêt û televizyona xwarinê nedin wan. Nedin, hinekî dest pê nekirin. Ê ke dest pê kiribin jî, ê ke dest pê kiribin jî em ê ji. Rojê re bêjin çi ye? Rokê du roja zarokê we ji xwe nikarin birçî bibînin. Xwezî bi wan re tê kevin mucadeleyê şer bikin û wî çi xeta dike bira bike ew roj win nan nêdinê. Nan nêdinê. Şîvê nedinê, taştê nedinê û ji bo ku win bidin jî li pî wî neçin. Ema çend heb şert hene. Yek jî abircûbûr gerikî di hundir de tune be. Cê kare destê xwe bave ji wadek birçî bû weka çikolata kî weka gofre dike destî û gerikî negîje tişkê. A pêşî ev, a di do ya. Heta ke ew birçî nebû, nehand nan nexweste win

Hinek dê zêde dijdînin. Dibêjin me gotiye em saet yekê de nan dixwin, di yekê de nanê me û nîvro li ser maseyê te hat xwar, xwar. Yo, ya jî yek û nîvê de em radikin, piştî wê tu werî e nadim. E nadim tine ye. Ma wê pitikê Wade gayîste dikir e saet sê şevê de gayîste dikir. Te radibû te pêsîr didaye. Wextê xwarinê tune ye. Wextê xwarinê heta ke rûnê elmandin heta ke rûnê tune ye. Aneke em dibêjin sebî ne elmandiye. Sebî wextê ke hûn dixwazin dixwe û li qarşî televîzyonê dixwe. Ji bo vî hawî aneke de elmandin heye. Nebêjin em nadin. Jixwe wextê ke tu li Ew kê zarûka dinerê heqê zarûka dinerê nabêra sê madî de yek jê jî wê nikarin sebiyê xwe birçî bihêlin. Ne birçî bihêlin, ne wan nebin nexweşxanê, ne wan nebin dibistanê, ne wan bê lîstik bihêlin. Vana heqê we tune ne. Wade ku wê wan birçî bihêlin dewlet kare wî ji we bistîne ew lê binêre. Ji bo vî havê jî ez na nadim te diyê tişkî tune ye. Min nanî wê kengî birçî bû girkî bidiyê. Heta ke elmandin çêbû. Piştî elmandin çêbû îjarê wê çaxê ew ê nîş xwe tevd li ser masîya rûnê nê wê nêgiş bi hev re bixwin. Îjarê ew ê birçî bibe ew ê har li der û darê ew pêşî sarincê veke. Sarincê binare hela gofretkê heye tune ye. Tişkî dît ew ê wana bixwe. Wadê ke wana xwarê wê roja we li goşê çû betal bû. Umda we bira bimîne roja din. Ema ew wana gerkî pêşî win amade bikin. Wan Wadê abûr cubûre ji holê Abû abûr nakin. cubûr gerkî nemîne. Ew ê here bigere abûr cubûre. Wadê ki nedîte ew ê vê neqle çavê xwe li nan bigerîne. Birçî bûye. Birçî bûye. Ew ê çavê xwe li nan bigerîne ya jî were ji we re bêje dayê ez birçî bûme. Wadê ki birçî bû jî Dîsa jê re wî nan dane girin. Te gote heft salî. Ev hîna. Kuşxana wî deynin berê, kevçiyê me zin deynin berê. Weka roja pêşî wî çiqa gote ez ê şîr bixwim îro jî bira ew kevçiyê xwe dagire tebexa xwe dagire. Newr wê teyfikê de ew ka wî bidinê Kevçiyê mezin bidivê, bira têvka xwe xwazî bira kevçikî tenê têxê. Ê di doya jê re nebêjin têxê. Ewê ji xwe ê di doya ewê bixwaze, ê seya ewê bixwaze. Ama ji bîr nekin zarokê wê ji birçîna namirin. Wadê ki birçî bibe, çi jî bibîne meriv wî dixwe. Hinek tişta dilê merivan naçê, hinek tişta meriv dê pir xweş tê sûîstimal kirin. Dê bi yanî tişkî ez wiha bêjim mana kê dibêjim bira xweş were fehmkirin. Di dinyayê de Ên êk tê sûîstîmalkirin dê ji terefî zaroka ji terefê merva de çima ji dil tê. Tu çiqa baş bî jî tu çiqa pîs bî jî tu kurê wî tu qîza wî tu nayê avêtin. Hassas e wenekî. E ji bo wî a wî jî erê hinkî sebî bi biçûkantî de mezin jî dibin eynî tiştin. Di vê cihî de pir care Pir care zanin ke wê dê havê wan bike, ji bo wî havê xwe dilî wî çawa dixwaze werê dike. Ja ji wadê ke hêna kê naxwe bi nanxwarinê dest pê dike, wadê nanxwarinî jî erê li pê wê çend heb heleqeyê din hene, weka zincîrê ye. Pêşê nan naxwe, di dû re Tuwaleta wê pirsgirêk dor de çêdibe. Di dorê şixla wê û ödevê wê ê mektebê, di dorê wadeke ezmûn tênê her daîm ewk dike behane dibîne. Di dorê wadekî jî erê ezmûn hate ke wê tercîha bike dûrî malê xwe Tercîha dike. Dibêje bira ez dûrî malê bim, dûrî dê û bavê xwe bim, kîja bêj, kîja bölüm dibe bira bibe. Ez derê me derve zarim Stenbol, Îzmîr. Hema Hakarî be jî bira ne Diyarbekir be. Ez ji binê bandora wan derkevim. Derê me. Û piştê wê jî erê kîjî dertê pêşiya wî a pêşî kî be jî bi wê re zewicî tedê. Heleke keçik be deyê xirabtir, jarê giş bû zincîr e wana gişê bingeha wan ew ê xwarina ku daniye qarşiya televîzyonê û ku nizanbiye çi dixwe û kevçî ye. Yanî meriv kare wan gişî bi heve girê bide. Çima ewya kesîtiyê çê dike. Kesîtiya te Freud dibêje di navbera ji çêbûnê û heta şeş sala kesîtiya meriva rûdine. Li berî Freud jî ji xwe civak gotiye. Dibêjin di kîja emrî de meriv çi be di wî emrê din de jî meriv ew e. Kîja emrê de? Kaçında neyse kaçında da odur. Yedi yetmiş. Yedisinde neyse yetmişinde de odur. Belê. Yanî dibêje heta şeş sala Cîwek dibe ji miznê me gotine. Belê belê gotine navdar in. E, heta şeş sala kesîtiya meriva rûdinê, kişêlix rûdinê, hûy rûdinê. Ji bo wî havî di wê demê de wî tiştêk sebiyê we çi kiribe we çi nîşanî wî daye, ya mezinê me dibêjin çi, dîsa dibe kurmê şîrî, heya pîrî. Heya pîrî. Heta pîrantî jî ew tişe. Gotin qût bû. Di ber çavê mirovan re derbas dibe mamoste. Pirsekî min heye li ser viya. Mamoste rojekî didome, roja şûn de dayik dev ji wî tiştê berdide. Rojekî dibe temam ez xwarin nadimê. Ku birçî bû bira were bi xwe bi xwe. Zarok diçe di xwe em war bêjin. Pir li gorî dilê dayikê nîne lê belê xwar. Kêm xwar birçî ma li gorî dayîkê diaxifin. Roja didoya dev jê berda dîsa. Dev jê berdan tune ye. Dev jê berdan gerikî çênebe. Çend rojî ya dido me? Çend rojî wî ez bêjim ji bo her kesî ez ê tam rojê wan pê derxim. Deq. Em bêjin eskerî çend mehe? Ez kerê heşt mehe ne sal kiye wextê wê heye ya jî dibistana navîn çend sal e çar sal e wextê wan heye ema a perwerdehiyê a elmandinê wextê wan tine pêvajon e surec e heta ki rûnê ye. Kengî rûnişt dema wî, wextê wî hê qisa ye. Yek heye di rokî de rûdine, yek heye di heftekî de rûdine. Tu û bi kêrhatina xwe yî. Te çiqa xweş nîşan daye, ji roja pêşî de te çiqa tiştê ne rast kiribe, hê qisa ew ê wî karê te dê yê rehet çêbibe. Em bêjin mesela. Elmandîye. Ê ki ne elmandî û ê elmandî. Ê ne elmandî wadê birçî dibe ji xwe dîsa tê nanê xwe ji diya xwe dixwe zid diya wî reco kevçî û têfka wî nanî wî dide xwarina wî ridê. Ê ê elmandî diçe ber televîzyonê dibe televîzyonê veke ka bîne nanê min. Ka bîne nanê min. Ja ji her diya tê çawa her diya pêşbe elmî ji xwe ê din yek je notret wî dîrek Bi kevçû de elmîne. Êdin girkî di pêşî televîzyonê pêbitî jibîrkirin. Ê ji bo wî ha wî heta çend sal ye em bêjin du sal ye, çar sal ye, heft sal ye, hewsa sal te wî elmandiye di rokî de tê jibîrkirin. Na. Meriv jî nikare jibîr bike, ew jî nikare jibîr bike. Ew jî cezayê dêw bavê bi em ê bêjin belê. Eynî were. Jarê ji bo wî ha wî. Heta ji meriva tê evê Di jiyanê de ên tişt girîng oksîtiyê bingeha kêstiyê ew ê xwarinê ye. Badêk nû dinyê jî ji wê pêvtir ti tişkî tine, bi kêra ti tişkî nay. Jê pêvtir çi heye? Kare çi bike? Kare bi rêv here, kare xer bide, kare çi bike? Ti tişkî nikare bike. Sadece kare bimije. Ji mijandinê û girtinê pêvtir tişkî pê nay. Madem were o zaman em li ser wê bêdarin. Wê xwarinê pir rast e. Ê ku xwarina wî di hundirê du sal û nîva de bide rûniştandin dê li ser sebiyên xwe. Jê pêvtirî jî erê wan pêlikê din jî giş li pê bi xweşî têne. Û îja tişkê tiştê din Me got, Xelat wî hay van her çar tiştî wî lazim. Ceza jî her deh çar heb tiştî wî hene. Weka ê xelatê weka ê odilê. Ceza jî di perwerdehiyê de tiştêk di heyata wî de jiyana wî de tine be ok ti têx yê nabe. Ogerikî haya ê ke ewê ceza bîstîne ji ceza jî tine be. Em bêjim vê naqlê ödeva xwe çênekir. Ödeva xwe çênekre, her daima win saet di heşta de em bêjin dadiketin parqê, min ser parqê xeber bidin, li ser lîstikê xeber bidin. Her daima di heşta de vê wî dadxiste ema ödeva xwe çênekire. Yek hinik hene sîlekî lêdixe. Dibêje te ödev çênekiriye. An jî qirînî bi ser dadike. Ya jî pê re şar dike, qirînî dike. Di vadê ewê qirîniyê dikî, pê re şer dikî, ew ya di wê demê de di jiyana wî de tune ye. Di tişkî ji derve tînî, ya jî sîle te lê xiste, di tişkî ji derve de tînî dixî jiyana wî. Ema saet heşta de daketin hebû, ya jî xeberdan hebû, ya jî me tiştêk meriv dike, tiştêk kêfa wî jêr dihate dikir. Û ewê îro jî dîsa bikirina. Ya jî tê diçû jê re ji dervê tê jê re tişkî dianî. Îro jî gelkî tê bianîyana te ewiyan nadîyê. Min ê ne xwarin e, ne vexwarin e, ne lîstik e. Tiştê ku hûn karin nedin, me gote ya di navbera wan heqê ê zarokan de sî eb made hene. Ê ku ne di nava wan de. Hûn dikarin, em bêjin hûn dadiketin parqê wê di lîste vê neqleyê min danakevin parqê tê ji xwe re bi tenê li malê bilîzî. Lîstika te ez nabim engel. Ke tu bêjî ez bûm engêla lîstika te di wê çaxê jî tu îstîsmar dikî. Nabe tu bêjî ez na.

Veka xwarinê, veka lêxistinê ewana nabin ceza. Ewana wehdek dibin ceza. Em bêjin te lê xiste. Neqlik din jî çû ödeva xwe çêkire. Ödeva xwe ji bo çi ew ê çêbike? Ji ber ku lazim e ew ê çêbike yoxsa ew ê ji bo ku wê lêxistinê nexwe? Ew ji ber ku tu pêra bixeyî dê, ji bo ku wê lêxistinê nexwe. Ji bo wê lêxistinê nexwe diçe çê dike. Ne ku lazim e. Eynî bû weka wê xwarina ber televîzyonê. Nizane ji xwe çi kiriye. Wek hev.

Wehdê ki bi tirs ez çê nekim ew ê li mixek ki bêje ji wê çêkirinê tişkî fehm nake. Ema wehdê ki ez çê kim ew ê min bibin cihê xweş. Ew ê ya wê çaxê binê re ne ceza ye îjarê dibe xelat, dibe ödül. Belê. Çiqa xweş. Ew ê çaxê roja di do ya jî ew ê bîr bibe û ew ê fehm bike tişkî baş e. Tişkî rast e, ew vî neqlê her li ser wê. Heta ji mervatî îjarê ne rokî, ne du roj, ewî tiştî pir ji me re jî tê. Dibê mamoste me tiştêk te ji me re gote me kir ama tam bû heftekî hênakî jî car carna nake ya jî nake. E te çiqas zemanî da wextî de te nîşanî wî da? Heft sal. Heft sal. Hin hindik heft sal. Heft salî de te xira kiriye. Di heft roja de dûz nabe. Çima tu bê sebir î? Nekire sebir bikî ya gerikî ne war. Belê. Gerikî bê sebir ne. Vî tişta nabe meriv ji li gora wî bidome. Heta kengê heta ku guherî. Kengê guher kengê tiştêk me xweste li cê rûnişt ew wê çaxê jere me rûne em bêjin qediya. Belê mamoste Hoşgörû, xweşbînî, hoşgoriya zêde ku dê û bav li ser zaroka dikin û tiştekî nij e bo, mubtelatî yanî pêvebûnî, duşkûnlik. Ew jî zêde ku li ser zaroka çê bibe, zarok dîs rewşa wî diguhere, xîn ji xwarinê, hûn ê ez dibim, dibe ku hûn dîs xwarinê va girêdin. Di di xwarinê na emê wîya bi mejî ve girêdin. Tiştêke merêv jê kêfê distîne giş melatonîn ê ride çêkirin. Serotonîn, dopamîn, melatonîn, endorfîn, oksîtosîn. Pênc heb Hormonê ê kêfxweşiyê hene. Tiştê ke em jê kêf distînin. Giş ji vana yekî çêdike. Tiştê ke em jê kêf distînin çi ye? Wadê ke em nû çêbûn. Yek jê xew e. Yek jê xwarin e. Yek jê vexwarin e. Di dû re hereket e. Te dî pitikê jî hereket dikin. Divê hereket bike. Bira baş bibe, bira mezin bibe. Ev vana ê ke em ji zikmakî de bi xwe de tînin. Divê laşê meriva de wan koda hene. Îcarê piştî wê xênd jî vana tiştê ke em dielîmin û kêfa me ji wan re tê giş ji wan her pênc hormona yekê re tê çêkirin. Kîja tişt ji van hormona yekî bide çêkirin, Hele jî serotonîn û melatonîn e vana wî tiştêk te divê jî baximliliqê çêdike. Pêve tê gireydan. Tiştêk pêve hate girêdan jî tişkî were ye. Roja berê te çiqas kengî bi çi hawî kiribe roja di do ya jî tu dixwazî di wî ya di wî wextî de he en hindik hexusa û dîsa tu bikî. Ji heta ji meriva de tê. Meriv gerekî tiştê ê ne rast û ê pêve ki merivê ya ji zarokê meriva werin girêdan, meriv gerekî nehêle çê bibe. Weka cixarekî heta ji meriva tê gerekî meriv nehêle bikişîne. Piştî ki kişande dev jêberdina wî pir zehmet e. Meriv gerekî li wê bifikire. Gerekî çê nebe. Ji bo çê nebe a pêşî gerekî tinekî. Dibêje sebîm telefon ji destî wî nakeve û ew jî bi telefonê radize. Telefonê negre destê xwe. Telefon bira destê te de tune be. Ez telefonê destê te de nebînim. Ema ê te jî nakeve? Dibê destê min daye ji xwe. Nabe. Dibê destê te de jî telefon heye. Ji min lazim e. Ji min lazim e. Dibê ji min jî lazim e? Ez jî dixwazim bilîzim pê. Di, di, lazimî çi ye? Di jiyana te de tiştê ên girîng çi be ew e. Ne were wî, wî kara ye. E, Sebî çi karî dike? Sebî dilîze ye. Belê dilîze ye. Karî wî lîstik e. Lîstik e, belê. Karê te çi ye? Şixula vêdire TRT de roj baş e, ne were. A te telefon ji bo vêdire

Wade ki lazim be ji bo karê xwe ya jî ji bo wan fonksiyonê wî û ê em bêjin xeberdanê ki tu wê bişuxlînî pê re meşxûl bibî tu jê re wê çaxê bibî Mînak, örnek, örnek. Wade ki tu mînak jî bû îja ew jî li gora wê li pê te bê. A pêşî ev. A di doya lîstik Heta ji merivate girkî bi ê hereket meriv wan bielmîne. Roja pêşî meriv wê bielmîne. Roja pêşî ti demançê bi xwe bara serê xwe re dê. Ti dibêjî ez ê nedimê ema wade li qarşiya xwarinê jî wî datînî ber televîzyonê. Wade televîzyonê de tişkî warê heyijere. Di di psîkolojiyê de tiştê ê ji bo pitika emir çiqa biçûk be her xwisa zêde Çav dihê tişte ê zû derbas dibin dibîne û reng reng di dema de bin mesela çîzgî fîlm jî na reklama de sebî pir xweş nan dixwin. Belê belê pir balawan dikşîne. Pir reklama de dixwin. Reklama de risim zû zû derbas dibin reng zû zû Ew ku dibin diguherin û edê ku diguherin bala wan dihî bê tir dikişîne. Edê bal dihî bê tir dikişîne îjarê ewk jî di binî de heye, mizîk jî di binî de heye. Guh jî wî girte, çav jî wedê ku tişt derbas dibe. Mesela em bêjin pitik wedê ku tu bixwazî wî bidî kenandin, tu wiha heril qarşiya wî wiha bisekinî dikene?

Işıq, di televîzyonê de jî, tabletê de jî, telefonê de jî evanan giş yek in. Ji bo wî havê a roja pêşî ser televîzyonê vê neqlê dikişîne ser telefon û tabletê. Belê mamosta wellahî we pir xweş anî ser ziman. Lazim e ku em dengekî bidin rengê metbaxê. Em bilêrin hela çi reng heye li wir Hedîye xan? Te rengekî çawa derxist ku tu bala me bikişînî? Ayşe xan bi rastî hola me awqas germ e û krema şantî jî. Me têr û tije çeliqand Kekê me ji furnê derket, germaya ewil jê çû û me krema şantî lê da Ayşe Xan. Lê hol zêde zêde germ e, meyro nikaribû serwîs bikirana. Û me sosa çoklatayê lê da bi çîvokê dirana, bi kurdana. Li ser sineta ebrûyê me çêkir, me tevlî hev kir û me derxist holê bila bêhna xwe bide, germaya jê bila derkeve, em ê derxin serwîsê. Walayi helal be hêdî te, sineta ebrûyê jî ti bûyî wêne saz.

Û em xelas bikin înşallah. Ji niha pêvtir xarinê xwe stend in ji xwe sebî vê hefta çûyî ji bo pandemiyê nikaribûn biçûna dibistanan jî di hundir de zêde dem derbas dikin di wê demê de. Do jî me çend hebê li gora navbera mirova melê bal kişande û hinkî weke semînerkî me tişkî da. Heta ji wan tê lîstikê xwe bira xelat

Hevalê wan cîranê xwe mînaka nîşanî wan dide, ew ya jî ew mêr xwe ji wana dûr bixe, mînakê xwe ji xwe ew dibînin. Pir cara jî Ustum Mamoste dibêje We'dê ke mirov tê sî û pênc sal e ji xwe dibe zilam be dibe weka bavê xwe, pîrek be dibe weka diya xwe. Ji wan digirî ji bo wî hawî bi şer û bi jor Gotinê de meriv şîretê ê ki li wan rûnê terbiyê meriv zêde nikare bide wan. Meriv xwe dixwaze zarokên meriva çawa bin meriv xwe ji warê nîşan bide. Ew ji xwe li te dine re ew ji te de elim e. Ew ya tişkê pir giring e. Meriv pêşî xwe rast bike. Piştî ku meriv xwe rast kire jî sebiyê meriv e ji xwe ji meriva re çi lazim ji wî re çi lazim be ew ya bigire. A di doya sebî bi temamî bi lîstika têne terbiyekirin. Di lîstika de binêre lîstkek sebiyê te lîst e, ew ê sibê weadek mezin bû li gora wê lîstikê kesîtiya xwe çêbike. Te dixwazî bibî doxtor, şey sebiyê te bibe doxtor, te dixwazî bibe mamoste, pê re lîstkeke biyê mamoste bilîze. Te dixwa, tu naxwazî şer bike. Yani ka di derê lewkê li kuçe binêre, ji deh zarokî pênc heb jê deh mançe di destê wan din e û bi deh mança dilîzin, teq teq teq para hevdû didin. Di nexwazî vî tişta bike, mezin bibe, deh mançe emel bike û şer bike. Wê çaxê van lîstikan jî biçûkan tî pê nedê lîstin. Di wehdê pêrî dî lîstîn, hat di lîstikê de Ha tişkî meriv di xewna xwe de dîte, han jî meriv di jiyana xwe de wî tiştî kire, eynî tiştî li de mejî, eynî hormonê bi mejî li de çêkirin. Ji bo wî ya wî bi lîstika meriv mezin dibe. Win bixwazin wadê ki mezin bû sebiyê wê çi bike, lîstika wî di biçûkantî de bi wî ha wî pê re bilîzin. Ew ya tişkek pir girîng e. Pir girîng e, Xwedê ji we razî be. Yanî em çi fêr bûn mamoste, em li ser zaroka zordariyê nekin, rêya wê xuya ye, ew ê di rêya xwe de bimeşe, em tenê jê re bibin alîkar. Alîkar, rêber. Rêber. Belê, em tenê jê re bibin alîkar û rêber. Yanî. Em wî ne li gora xwe xweyî bikin. Ne ji herê ji me ye lê ne wek me ye. Ne wek me ye ha. Ji me ye ne wek me ye. Wek xwe ye. Ew mirovekî cuda ye. Em war bifikirin tercîhê xwe ew ê bike em ê jî jê re bibin alîkar. Tercîh ez dibêjim di jiyanê de bi her hawayî. Bi her hawayî. Bi her hawayî tercîha xwarinê bigirin heta ku